Drychwch, Rhydian yn cwrdd â Rhydian! Iawn, Rhyd, ti'n iawn? Enw gret y ti, Rhyd. Ti hefyd, boi.
Reit, um, ti wedi cael dwy flynedd anhygoel yn dweud. Ydw. Ers, ers yr X Factor. Yeah. Um, artist gwrawaidd newydd gorau 2008. A hefyd ti wedi gwerthu dros 600,000 album ar draws y byd. O'r album cyntaf. Yeah. Sut mae'n teimlo? Ie, wel, bendigedig. Wedi llwyr fy modd. Ie. Mae fy mywyd i wedi newid. Ie, mae'n rhaid. A, a, a wedi wneud... Wedi canu o gwmpas y byd, wneud beth fi hoffi wneud, a ie, i, i, i, i gael y cyfle i mynd ar daith o gwmpas Prydain ar ôl rhyddhad yr album. Ie. Yeah. You know, nothing beats that, mae'n mae, mae, mae, mae gret. A nawr, wrth gwrs, dwi'n edrych ymlaen i uh, rhyddhad yr, yr ail album. Ie. Yeah. Um, sy'n gwbl gwahanol. Ydy, mae hwn mas uh, degfed yr ugen o dachwedd, ie? Yeah?

O, beth allwn ni ddysgwyl o'r albwm 'ma? Mwy o elfen personol, falle? Wel, y peth rhyfedd oedd, pan o'n i'n dys... mewn cyfarfod gyda Simon nôl yn... Simon, drychwch ar hwnna. Simon, jyst taflu rhywun, sef Simon. Simon Cowell.
Nôl yn mis Mawrth, oedd e wedi dweud, hoffwn i... dim yn Gymraeg. O, ni meddwl bod Simon yn rhugl yn Gymraeg! Hoffwn i wneud albwm sy'n mwy bersonol i ti a mwy... sy'n sy, sy uh, rhywbeth i, i, i wneud gyda Cymru. Ie. Yeah. A, a cyneuon Cymraeg a pethau, a o'n i'n dweud, ie, yeah, ffain. Ie. Yeah. Ond mae yna perygl mynd lawr y ffordd wneud fel calon lan a um, cymryd traditional ga yeah, i, yeah. i gyd. A mae hwnna'n wedi wneud, wedi, wedi wneud o'r blaen, fel yeah. gyda pobl fel Ale Jones a Bryn Terfel. Mae hwnna'n gwahanol. Mae yna gyneuon Gymraeg, Can ffantastig gyda Bryn Terfel. Reit. Myfanwy. Waw.
Mae'n deuawd.
Ie. A wrth gwrs, fe oedd fy arwr i pan o'n i'n tyfu lan. Ac oedd e'n jyst... A o'n i wedi perfformio ar Myfanwy ar y llwyfan... Ie. ...yn y s- y canolfan Mileniwm. Ie. A fe yw, mae e'n god yn, yn byd opera. Nawr hefyd, sôn am uh, royalty mm. yn myd cerddoriaeth, mae yna deuawd arall gyda Dame Cidi Zacanwa. Yn canu, yn canu Benedictus, yeah. a gadodd cyfansoddi gan Carl Jenkins, wrth gwrs. A roedd Carl Jenkins wedi, wedi um, cynhyrchu Y rhan fwyaf o'r albym. A wneud y trefniant i gyd, ydy? Y trefniant, ie.
Felly o'n i'n gweithio yn agos iawn gyda Carl drwy gydol y, y, yr album. A mae Catrin Finch wedi chwarae'r telyn ar album. Felly, wi wedi bod wrth fy modd. A roedd album wedi cael recordio yn Abbey Road Studios. Waw! Ble, ie.
Ble ble oedd y Beatles wedi recordio. Felly, ie. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gweld beth mae pobl yn meddwl am yr album. Carl, Catrin, Bryn, Simon, Kiri!

Mae'n edrych, mae'n edrych yn warthus. Beth sy'n wedi digwydd i'r gwallt? Uh, oedd hwnna yn y, y stadiwm, y millennium. Stadiwm millennium. Uh, o'n i'n dathlu uh, buddugoliaeth Cymru. Ia. Yeah. Um, na, dwy, dwy flynedd yn ôl, siwr o fod. Ond, ie, uh, yeah, wythnos diwetha o'n i'n performio yn y uh, ganolfan y Millennium mm. gyda Carl Jenkins, dathlu pen blwydd, 65 blwydd oed, ond yn 65, mm. tua naw mis yn ôl. Felly, ond e, oedd, oedd e, oedd hi'n braidd yn ofnus, oedd oedd e'n conductor ar y llwyfan, o'n i'n canu Benedictus a Ave Verum gyda Rebecca Evans. Becca. Na, Rebecca Evans. um, mae lot fawr o fans da ti'n dos, lot o ferched, fyd, yeah. neis. Hyfryd. Sut mae dy fywyd wedi newid? Alli ddim yn lawr i'r siop a prynu, ti'n botol o lath nawr, ti'n Sut mae 'di newid? Wel mae mae mae mae gen i biwch yn y yn y yn y stafell cefn a fi'n neud e fy hunan. Rhyfedd biwch chi a ma' popeth 'di newid nawr. Come on girl! Mae Frosties yn aros. Na, na, wi wi gallu mynd i'r siop, wi gwisgo het yy Ie. ambell waith a yy ma' dy- doedd dim dim yn problem, wi'n byw yn yy Hampstead yn Llundain. Ie. A dwi pobol... Mae'n pobol yn yy c- yy cyfeillgar? Beth yw friendly? Ie ie cyfeillgar. Cyfeillgar. Yy dros ben.
Yy ie.